Yukia Ngeithi mwirori witũ mwende wa ceceni ĩno ya Gĩkũyũ TV nĩ hwainĩ ũngĩ mwega wa tarĩki mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ mweri ũyũ tũrĩ wa mũgira njara kana wetano mwaka wa ngiri igĩrĩ ikũmi na mũgwanja nĩ mwĩhoko witũ atĩ nĩ ũthiĩte na mbere kwĩgacũra thĩinĩ wa ngengecua cia ceceni ĩno yaku ya mwanya na nĩkĩo twagĩũkaga tũkũmenyithie marĩa magĩtinda makĩhũngwo nĩ andĩki aitũ a mohoro kuma kona ciothe cia bũrũri wa Kenya oro ũndũ ũmwe na kũraya na bũrũri ũyũ wa Kenya no mbere ndaya mwĩroreri wakwa mwende tũkũhutĩrie mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie Ekwĩrwo igana ũna a tharĩko iria cikoretwo igĩtabanio kũrĩa Mandera na Garissa nĩ marĩkĩtie gũikio ngono na mũtongoria wa bũrũri kumagara o nginya kũrĩa bũrũri-inĩ wa Italy kĩgomano-inĩ kĩa G7 na andũ mĩrongo ĩrĩ na atatũ kũragwo thĩinĩ wa tharĩko ya wĩkinaĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Egypt. Macio no mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie mwĩroreri wakwa mwende twakũheo na gĩtĩo wĩtĩkĩre tũnyitanĩre hamwe niĩ rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Sam Moirũrĩ na mũtaũni na njĩra ya ciĩko agetwo Felicia Wanjiku ndũkahutie mũtambo ũcio nĩ tũracokereria. mwiroreri wakwa mwende twitikirie tukunyite ugeni riu twambiririe mohoro maitu ma hwaini wa umuthi Kũrũmĩrĩra tharĩko cia wĩkinaĩ iria ikoretwo igĩtabanio kaunti-inĩ ya Mandera oro ũndũ ũmwe na kũrĩa mwena wa Garissa mũno makĩria cirongoreirie maabitha a ũgitĩri, Inspector General wa borithi gũkũ bũrũri-inĩ Joseph Boinnet nĩ augĩte atĩ nĩ maikĩtie ngono ekwĩrwo aigana ũna na arĩa marekwĩrwo nĩo makoretwo magĩtabania tharĩko ici. Thĩinĩ wa riboti yake kũrĩ nyũmba cia mohoro, Boinnet augĩte atĩ Ũmwe wa ĩkwĩrwo aya arĩ we Ahmed Abdi Yare na ũrĩa ũkuruhanĩtio na gĩkundi gĩa itoi cia kũrĩa bũrũri-inĩ wa Somalia cia Al Shabab nĩ arateithĩrĩria maabitha a borithi na ũthuthuria. Rĩu Akenya nĩ morĩtio metĩkĩre kũrutithania wĩra na maabitha a borithi na njĩra ya kũmamenyithia ciĩgiĩ ĩkwĩrwo ta aya kũrĩ namba ya thimũ nĩyo kenda kenda kenda kenda ĩmwe ĩmwe kana kenda kenda kenda kenda ĩmwe ĩmwe igĩrĩ. Tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ, mũtongoria wa bũrũri mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ aumagarire o nginya kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Altomina bũrũri-inĩ wa Italy thĩinĩ wa kĩgomano kĩa mĩrongo ĩna na ithatũ kĩa G7. Kabine sekretari wa ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe Joseph Nkaissery oro ũndũ ũmwe na mũnene wa mbirarũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe General Samson Mwathethe Nĩ amwe a atongoria arĩa mekumagarĩtie mũtongoria wa bũrũri o nginya kĩwanja-inĩ kĩa ndege. Mũtongoria wa bũrũri nĩ arĩrĩirie ciĩgiĩ ũrĩa bũrũri kana gĩtarũ kĩa Afrika gĩkoretwo gĩgĩkinyũkia makinya harĩ ũthii wa na mbere. G7 ĩkuruhanagia mabũrũri ta bũrũri wa Canada, bũrũri wa Faranja, bũrũri wa Germany, bũrũri wa Italy, bũrũri wa Japan oro ũndũ ũmwe na bũrũri wa United Kingdom. tukiuma bũrũri-inĩ wa Italy tũcokererie nginya gũkũ mũciĩ-inĩ wa Kenya Maabitha a borithi rũhonge-inĩ rwa Flines Code rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ mahũrire rithathi na kũũraga mwĩkũĩrwo ũmwe wa ũici kũrĩa mwena wa mairi tano itũũra-inĩ rĩa Engoshura kaunti-inĩ ya Naikuru. Kũringana na OCPD wa Naikuru ya rũgongo Edward Masimbo nĩ atĩ mwĩkũĩrwo ũyũ nĩ ũmwe wa mbatũni ya angĩ erĩ na arĩa mahotire gwĩthara. Atatũ aya mekũirwo gũkorwo makĩiya ngari mũthemba wa Toyota NZD kũrĩa taũni-inĩ ya Naivasha hwaĩ wa ira na thutha ũcio gwĩthara merekeire mwena wa Nyahururu. Kĩndũ kĩa mbere ingĩenda kuga nĩ gũkena mũno nĩ thigari citũ cia gũkũ maili ithathatũ ona ici ingĩ tũtaciũĩ, tondũ ũrĩa cihũrĩte mũthuri ũyũ rithathi, ai ngwĩciria nĩ andũ onao...

tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ thutha wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC kuga atĩ nĩ kũhingĩrĩria ateti othe na arĩa makuruhanĩtio na waici wa indo cia mũingĩ harĩ kũhũranĩra iturwa cia kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ rĩu mũhũranĩri gaturwa ka ngavana kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga Martha Wangari wa Karũa nĩ augĩte atĩ nĩ aranyita mbaru itua rĩrĩ rĩa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ũndũ ũrĩa ũronekana tarĩ gĩkeno kũrĩ we amu mũng'ethanĩri wake wa hakuhĩ Anne Waigũrũ na ũrĩa waiyũkirie ũhotani wa gũkorwo akĩhũranĩra gaturwa oro gaka na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee nĩ akuruhanĩtio na gĩthagathago gĩa rũhonge rwa mbeũ njĩthĩ rwa NYS. also telling Kenyans to be wary. Any side promoting itself as consisting of political angels will not be telling the truth. You find bad, bad people on both sides and good people on both sides. So this time round, let them go for individuals with integrity.

people who are available for your needs. tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ rĩrĩ kambĩini itanyĩte gũkorwo igĩcokereria kuma mũthenya wa kiumia gũkũ bũrũri-inĩ rũhonge rwa borithi nĩ rũrutĩte mũkaana kũrĩ ateti igũrũ rĩgiĩ mĩario ya kũhũrithania na gũcogera akenya hĩndĩ ĩrĩa megũtabania kambĩini ciao kũringana na director wa rũhonge rwa cid ndegwa mohoro nĩ atĩ matikũmaĩrĩra ona kana kũgwagũa harĩ gũikia ngono mũteti oro wothe

nĩ thengio mwĩroreri waku mwende nĩ ũguo twaranĩte na ithuĩ oro wega twambe tũikĩrie oro hanini no ririkana ngwĩraga angĩkorwo hena kaũndũ karahanĩka hau hanyu na no wende gagĩkinyĩre metha ya mohoro ya gĩkũyũ tv ũndũ ũrĩa ũgwĩka no kuoya thimũ yaku wambĩrĩria na rĩtwa mohoro rũmĩrĩirie kaũndũ kau kũrĩ namba itũ ya ethemethi nĩyo 0721890311 kana wagĩthiĩ nenda-inĩ citũ cia kĩrĩu mũtambo-inĩ wa facebook nĩ ũgũkora gĩkũyũ television ĩyo nĩ official page itũ ya mwena ũcio wa facebook wathiĩ mwena wa twitter nĩ at gĩkũyũ tv twambe tũikĩrie ro hanini no ndũgecembie nĩ ngũkorwo ngĩcokereria na mohoro mangĩ maingĩ ndũgathiĩ haraya When they flip and roll and start to crawl away, taped nappies can be hard to put on and can come loose. Then it's time for Pampers Nappy Pants.

Mĩhang'o ĩno nĩ ĩtwarithĩtio na mbere kũrĩa kaunti-inĩ ya Makueni kũrĩa abithaa mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ĩno nĩwe Lieutenant Colonel Victor Mbũrũ augĩte atĩ mĩhang'o ĩno ndĩnagũmĩrwo nĩ wagagu ona ũrĩkũ ona gũtuĩka atĩ nĩ kũrĩ na arĩa matanagĩtonya thĩinĩ wa rũhonge rũrũ kuma kaunti-inĩ ĩno ya Makueni amu ngirĩndi ciao cia mathomo cirakĩrĩ thĩ kana cirakĩrĩ irakĩrĩ igũrũ mũno rĩu arĩa makoretwo moetwo thĩinĩ wa woyani ũyũ wa makurutu magakorwo makĩingĩra mathomo-inĩ mao kũrĩa mwena wa Eldoret Kũrĩ tarĩki mĩrongo ĩrĩ na ithano mweri twerekeire wa ĩtandatũ.

Tũgĩtigana na icio ciĩgiĩ woyani wa makurutu a rũhonge rwa KDF tũmũrĩke ciĩgiĩ ahũri biacara. Makĩria ma ahũri biacara nini ngiri ĩmwe kuma thoko-inĩ ya El Mbulbul kũrĩa nĩ mwena wa Ngong'u kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ mekũgunĩka na gũteithĩka na thoko njerũ ya kĩrĩu itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia biacara ciao. Mwandĩki witũ wa mohoro Mũthoni wa Wangarĩ nĩ wĩ na riboti ĩno Hĩndĩ ya mambura ma kũhingũra thoko ĩno ya Embul mwena wa Ngong, gavana wa Kajiado David Kidienye nĩorĩtie onjoria a gĩcigo gĩkĩ gwĩthigia makĩria thĩinĩ wa biacara ciao. uhuru upatikane miaka hiyo yote. Akina mama wakiona mvua inakuja, kwa sababu wanauzia nje, wanaogopa, wanawacha biashara, wanaenda nyumbani kwa sababu mvua imenyesha. Saa hii wale wako hapo ndani

lakini tunashukuru Mungu nimepata pahali ya kuja asubuhi, naenda nyumbani jioni. Ahũri biacara aya marĩrĩhaga igoti rĩa mũigana wa ciringi mĩrongo ĩtatũ o mũthenya. gavana wetu, tunaomba Mungu aendelee na kumzidisha hiyo upendo, sababu yeye ndiye ametuokoa kwa hizo shida zote. Thoko ĩno njerũ yakĩtwo nĩ thirikari ya kaunti na nĩ ya mũigana wa mirioni mĩrongo ĩrĩ. Handũ-inĩ ha Gĩkũyũ TV, nĩ njĩtĩkaga Mũthoni wa Wangari. nĩ thengio mũthoni wa wangarĩ kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa kibishofu wa kanitha wa AIPCK mũtigairĩ John Mungesha rĩu kanitha ũyũ nĩ ũcagũrĩte Lieutenant Reverend John Mwaũra Njoroge harĩ kũiyũria ithenya rĩrĩa rĩatigirwo nĩ mũtigairĩ Mungesha Zipora Kariuki nĩ mwandĩki witũ wa mohoro na riboti ĩno Rĩu nĩ ikinyĩte thikũ igana rĩmwe rĩa ikũmi na ĩmwe thutha wa kũhurũka kwa bishofu wa kanitha ũyũ wa AIPCK Kitale, Reverend John Mugesha, ũguo kanitha nĩ ũcagũrĩte mũtongoria ũngĩ kũrũmĩrĩra gatiba ya kanitha ũyũ ĩrĩa ĩheanĩte thikũ mĩrongo ĩtatũ cia gũcakaya, ingĩ mĩrongo ĩtandatũ cia mahoya na mũthia mĩrongo ĩrĩ na ũmwe cia gũcaria mũtongoria ũngĩ mwerũ. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kanitha ũyũ John Njuruba Mũkũra, mamũkĩrĩte mahoya kuma andũ atano arĩa thutha wa gũikia kura John Mwaura Njoroge aracagũrwo. Uh, kulingana na katiba yetu ilikuwa na- tunasema bishops wote alikuwa na haki ya kutuma barua. Wale walituma barua

Mwena-inĩ wake Mwaũra nĩerĩire ashirika gũtongoria na ũigĩrĩrĩku na kũnyita mbaru ikundi ciothe cia kanitha ũyũ ũndũ ũmwe na kũnyita mbaru mbeũ njĩthĩ. So amani ni jambo la kwanza na pia maendeleo ya kanisa, na kama vile neno katika ki- kitabu cha Hagai kinasema, utukufu wa kanisa la sasa utakuwa zaidi

kũngĩ nakuo gavana wa kaunti ya naroko samuel ore tunai nĩ orĩtie aikari a kaunti yake metĩkĩre kũnyita mbaru mũtongoria wa bũrũri na thirikari ya jubili harĩ kugũrũ harĩ ndĩ ya ithurano cia mweri wa kanana gũkũ akiuga atĩ ĩno noyo njĩra ya kũrehe ũthii wa na mbere thĩinĩ wa kaunti ĩno ya naroko mwandĩki witũ wa mohoro na riboti ĩno Ngavana wa kaũntĩ ya Narok Samuel Ole Tunai nĩ orĩtie aikari a Narok gũkanyita mbaru mũtongoria wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene kĩrĩa gĩgatabanio mweri wa kanana mwaka ũyũ. Ole Tunai nĩ augĩte kaũntĩ ya Narok nĩ yonete ũthii wa na mbere rungu rwa wathani rwa thirikari ya Jubilee kuona atĩ barabara ta Maasai Mara,

Mĩario ya Ole Tunai nĩnyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa Narok kĩa mũhuro nĩwe Korei Ole Lemein ũrĩa ũrĩtie ateti a kuma kaũntĩ ingĩ metheme na ũteti wa kaũntĩ ya Narok amu nĩ kĩhoto kĩa mũkenya gũkorwo agĩcagũra mũtongoria ũrĩa arenda. Tutazunguka hapa usiku na mchana, tuzungumze na wananchi, tulete watu pamoja, tulete maendeleo mpaka hii ward kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. iongoze kwa kura ya rais, iongoze kwa kura yangu kama gavana na wananchi wengine na viongozi wengine wote wa Jubilee. Kitu na- Ole Tunai yaririe mĩario ĩno ĩ gĩcigo-inĩ kĩa Narok ya mũhuro kũrĩa akũheanaga ceki cia kũrũgamĩrĩra ũthii wa na mbere macukuru-inĩ ngũrani gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Handũ-inĩ ha Gĩkũyũ TV nĩ njĩtĩkaga mũthoni wa Wangari. kũngĩ nakuo mũgomo wa aruti wĩra thĩinĩ wa gĩthĩi kĩa macani kĩa nyari kĩrĩa kĩrĩ mwena wa limuru kaunti-inĩ ya kiambu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũtonyire thikũ yake ya kerĩ thutha wa kũiga mĩrothi mũthenya wa ira gũkũ magĩkaya nĩ ũndũ wa mũcara wa igoto ũrĩa makoretwo makĩamũkĩra zipora kariuki nĩwe wĩna riboti ĩno Aruti wĩra makĩria ma igana rĩmwe arĩa makoretwo magĩtua macani gĩthĩinĩ gĩkĩ kĩa Nyara Limuru nĩmaraigire ikabu ciao thĩ na kuga matigũtua macani rĩngĩ angĩkorwo matikuongererwo mũcara. Ũma ũrĩa twĩ naguo wa ũmũthĩ nĩ wa gwĩtia haki itũ, nĩ tondũ mahinda nĩ tũtũrĩte camba ĩno kwa ihinda iraihu.

na thikå ä yo ona ciringi icio magana matatå ndängä igana magana mau matatå hatirä kä ndå mangä igana ona ndagä ä no kå ringana na å rä a uchumi å hana rä u ithuä tå rahoya tu tuongererwo må cara å coke harä a warä kwa ndagä ka inä no Manĩnja witũ nĩ twĩrĩgĩte kũmwĩta agĩtwĩra ũhoro ũcio wĩ igoti-inĩ na rĩu nĩ arambire gũthiĩ na rĩu nĩ tũ kwamĩrĩire mũno rĩu tuona ũmũthĩ twĩtie mbia citũ tondũ nĩ tũkuongererwo mũcara no ndũrĩ wongererwo kinya kwa ihinda rĩu rĩu nĩ mĩeri ĩnana kuma twarũgamio wĩra na tũtirĩ tũrongererwo mĩcara Ĩĩ. kũ twarĩhagwo ciringi magana mana ma 17 no na kiro twarĩhagwo ciringi ikũmi na igĩrĩ na, ma, na thumuni na rĩu tũrarĩhwo thikũ ũkarĩhwo ciringi magana matatũ na kiro ũkarĩhwo ciringi nyanya na thumuni twatwara mararamisi maitũ gwĩ kambuni ĩtwĩrire manager arĩ hakuhĩ tũmweterere nginya ihinda rĩ- acoke atĩ agacoka mweri wa ĩtandatũ na ithuĩ tũrauga- twauga tũtingĩetera nginya mweri wa ĩtandatũ acoke ũguo rĩu no mũhaka twĩtie haki itũ nĩgetha twĩrwo haki itũ harĩa yathire na nĩkĩĩ gĩatũmire matũrenge mbia icio citũ matucokerie mbia thĩ tondũ marona ũtumi ũrĩa wĩ igũrũ nginya mũtu tirahota kũgũra nĩ mbeca atui aya a macani ningĩ nĩ maugĩte atĩ makoretwo magĩtinio mbeca iria marĩhagwo matakũheo gĩtũmi kĩiganu na matwara makaya mao kũrĩ anene ao makaga gũthikĩrĩria nĩ marongereire kuga atĩ makoretwo makĩherithĩka kwa ihinda inene na kũringana na ũrĩa ngarama ya mũtũrĩre ĩthiĩte na mbere kwambata, mbeca iria marĩhagwo ikaga gũkorwo ikĩmateithia. Mageria ma andĩki a mohoro ma kwaranĩria na nene a gĩthĩi gĩkĩ nĩmararingire ihiga thutha wao kwĩhingĩra wobici-inĩ na kwaga ona ũmwe ũkwĩyumĩria kwarĩria atui aya a macani gũkũ no makĩhĩta gũthiĩ na mbere na mũgomo wao nginyagia ikinya rĩao rĩiguĩke. Ngĩribotera Gĩkuũ TV, njĩtagwo Zipora Kariuki. nĩ thengiũ zipora kariũki mwĩrori wakwa mwenderu njĩtĩkĩria tũguthũke nginya kũraya na bũrũri wa kenya tũthiĩ nginya bũrũri-inĩ wa egypt andũ matanyihĩire mĩrongo ĩrĩ na atatũ a kanitha wa coptic christian church nĩ magũyu nĩ makorirwo makĩũragwo na angĩ mĩrongo ĩrĩ na atano magurara ũru thĩinĩ wa tharĩko ya wiki- wa ya wĩkinaĩ ĩrĩa ĩtabanĩirio mũciĩ-inĩ wa mia kũrĩa kilomita magana merĩ ma mĩrongo ĩrĩ kuma mũciĩ-inĩ mũnene wa Cairo. Ũndũ ũyũ nĩ ũcũngĩrĩirie mũtongoria wa bũrũri ũyũ wa Egypt nĩwe Abdul Fattah al-Sisi kwanĩrĩra ihinda rĩa wĩhũge itemi-inĩ rĩa kũhũrana na itoi cia gĩithiramu thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Egypt. Mwĩrori wakwa mwende tukiuma bũrũri-inĩ wa Egypt tũcokererie nginya gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi kũrĩa tũgũkorwo tũgĩtirĩhĩra gĩkũnjo gitũ kĩa mohoro ma hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ hau